kusuka ka Hasan Dakari eh lava va ni tivaka nyana betere va ku ha ivi lavihi so eh mina ni la ku ta yisa mahlweni na episode leyi mi nga yi yingisela le ku sunguleni eh ni kha ni hlamusela makulele ya mina ku ri vanhu va kota ku twisisa ku ri eh, munhu a ngo oloveriwa hi swilo swi sungule swi tika swinene se hi ku twisisa ka mina a nga kona munhu laha hanyaka a ri havalala ni munhu un'wana na un'wanyani ku ri na loko u kha u u kha u um u kha wa ha ta hi le ndhaku u kha u dyondza xikolo va va va ku targetini va kha va swi vona ku o oh, matlharele lama nga va dokodela or matlharele lama a nga va pilot or matlharele lama munhu a nga gcina nkarhi un'wanyana a va loyara va va va va google khale va ka va swi tiva sweswo so eyi mi kuma ku eyi va nghenelela hi matimba mani mi kuma ku ah, munhu se u hanya leswiya swa ku um u rhandza ngopfu ku eh, nkarhi wun'wanyani loko hambi munhu a nga dyiwangi nchumu ku ri a chaviseta chaviseta nyana ku um na vanhu va za va ri na loko va ni vona na ha tele ku ri va ku eh, a ah, hi ku muise lowu wa fika swi nge endleki u tela ku tswaka loko a za a tala se mi kuma ku a ah, swi dumisa sweswo vanhu va gina van'wani va nga ha ni teki kahle kasi yeses mi swi endla nkarhi wa rhongo mani nkarhi lowu na thekinoloji yi nga improve mi kuma ku ku ha ah, valala va mina va ni langutisini va ku ha wa penga u te ha kwihi um mi kuma ah, swi swi fambisa sweswo mina kha ni vona nga ku hayi ni le ku hanyeni kahle ngopfu kasi hayi ni tagetiwe ngopfu um ni tsundzuka rin'wana ra masiku um eh, laha ni nga swi vona ku ri a ni targetiwini ku kahlekahle ya voka va nga swi tivi ku va nga ni sukulisa ku yini se a ni va endleli ndlela ya kahle yo ni nghena hikwalaho ka ku ni hanya nga ku ni la ku pengela nyana se vavoko donk um eh, hi ta vhe n'wi nghena hi sweswiya ku hi ta ku a hi sweswiya swo a ba vana va vanhu so ni va vhe va nghena hi ndlela yaliya mi kuma ku um ni tsundzuka le ndzhaku um loko um ni ta va munhu a kha a hanyisa hanyisa sweswiya swo la ku pengela nyana a ni nge swi hlayi ku ri ku hanya swa straight i ku la ku pengela nyana swi swi hafu ku penga kahle kahle so ni kuma ku eyi kasi munhu u targetiwini mani va hetini mina va draw khale okay e so um swi ve swi fambisa sweswo so rin'wanyani hi suka hi baki hi ka ku jikajikanyana like eh nakona eh group ya leyi a yi ri family bak ya leyi ni vulavulaka yona yo fika yi ni kuma ni tiyimelini kun'wanyana se yi ku a hi fo a hi fambi hi jikajika mara hayi ku fika u ba vanhu ku leyi yaku kona like a va twisisa ku like munhu u lava ku pengela nyana hi ma hi mahanyelo ma kona se ni ku hayi ni ta fika ni endla swona sweswi mi lavaku swona ku na problem kasi yeses a ah, hi siku ra rhongo ngopfu rero loko hi suka yi ku one yi kota ka malamulele a ah, hi fika ka malamulele ku yimayimiwanyana ku jikiwa ku hindiwa hi leswiya ku yiwa tlhelo ra ku vo mutititi mhaka ya ya biha loko ku ta baki yin'wanyana yo basa yi ri na tende a yi tikomba nga ku vhene hi maka swi swa madyambu vhele um eh, ku na wun'we la nga a nga a nga a nga byela dirayivha ku a he vhene ene driver a khomi xibiyani vhele a ah, driver u twisisa ku eh, ni nga khomiwa hi mhaka ku ni le ku lweni a presa baki liya yi tsutsuma hi ndlela yin'wanyana ya ku ni xoku se a ya ka 200 graveleni leswi a yi tsutsumisa swona ya yi tsutsuma lera ra ku na mi ni swi twisisa ku halani ha hambi vo ngo ku dirayivha loko u kuma kevha nge jiki ni swi twisisa yi nge se za yi fika na le ka kevheni kahle kahle loko se leyi ya kuma khevenyana yin'wana ku hala ka vumtititi o ni kuma ku kasi himpela o tsutsuma va nga swi koti no birika a ni kuma yi fika yi n'wi tsandza ku vava ngopfu mati va yi rhola hi ndlela yin'wanyana yi ende minkarhi vali ya ha na tiende hina hi tshami ndhaku hi ri group ye u tshami na un'wanyana kwele mahlweni e yi rhola hi ndlela yin'wanyani ku ri yi yi hi hlata laya ndhaku laya ni kuma hi weli ndzeni ka xigovanyana xin'wanyana a xi ri na mati nyana ni kuma ku ri hana wun'we u betela hi tele hi ndhopo hinkwenu kahlekahle swi endlaka ku swi sohiwa kasi e mina nkarhi wolowo ni vavisekini mani swi teke nhlokweni a ni ku swi tweni kahle mara a ni vaviseki ngopfu ni kuma ku um ka gurupu leya hinkwayo ku hana wun'we kumbexani ku halekanyana xivatinyana xo ringana na rihlati ku kula ku ri hana wun'we ku ri a ku nga vavisekaki na munhu oh ndzi vona ku oh ha hambo ngo eh, swa xikwembu u nge lombeti xikwembu ka swilo leswi u swi vonaka ku hi valoyi va nga swi endla alaka laha a ko va swilo swo setiwa leswa swa ku a va endlela ku destroya ku ri like swi endla nga ku hi ku a nga hanyi swona um u hlangana na swilo leswiya hi mhaka ku a nga hanyi swona kasi kasi a swo pulanisiwa xiswona and then mi kuma ku loko um swi endlisi sweswo a hi ve hi rhwaleteliwa vhele ku hi heleketiwa ka malamulelo exibedhlele ah, loko va ku e e munhu a fika le xibedhlele a ah, ku tshamiwa leriya ra ku ni tshama leriya ra ku eh, ni nga va ni heti vhiki hi ku vhele ma twisa ku loko munhu a ha ku kuma accident va ku bani nayiti liya ya ya drug nyana liya ya ku a wu twi na pain u endla u ri wo twa nga ku kahle ngopfu ku se u vilelela ku wayi va ka ku chuchuya kahle u to vona loko u lava ku tlakuka swi nga endli ka kumbe nkarhi n'wana kuma ku va ku khonginenge hi hi titambu ku nga wu dzinginisi u swi vona ku ha swi loko ku na problem lawani se mi kuma ku eh, ni tshamisa sweswo ni nga tshami kumbexani n'hweti na hafu ku le ka mali ya milele endzhaku ka n'hweti na hafu va ku hayi swi lava hi n'wi transfera mhankwini eh, ha se ni swi vona ku ha se ngaku se swi le ku tikeni swi ni transferiwa hi leswi ya yi ku mhankwini mhankwini ni kuma ku e ha loko hi fika leni yi te yi ku n'hweti na hafu futhi se yi ya ka three months a loko yi ku hela three months ni kuma ku e a munhu wu twini um se va loyi lavaya ni xoko wa ku ri vona um hi ku leswi ni nga swi lorisa xiswona ni swi vone ku va ni landze ni le mhankwini um hi ku nteni loko ni ha tlele xibedwanini kwalaho mhankwini hi vona ni lorha michini yin'wanyana yo tala ku ri ndhawu ya kona yi holo ku na xinyami michini liya va yi za lavaya va bizi va le ku tsemeleleni ka tinhloko ta vanhu se ntoveri hayi a ti waloye hosi swa ntela ku hosi loko hi va lata ntsema nhloko vanhu ku vandzela va na sele van'wanyana vanhu vo njhani valava ende like na tlukanyana ku mara ni le ni le mhakweni mara hi maendlelo ya vona se no twisa kumbe vo rhumela van'wana va tihanyi to to to to hindza na mpimo ha se ni kuma ku ye kwalaho ni ni ni ngopfu ni ni ala ala ni kuma ku eyi ni lwisana na vosista lavaya ne ni za ni ku tikuma ni bi sista un'wana hi pama ku ri a wela hansi ni gini nga ku a guleki matini ma fola ma le henhla hi ku ya hi norho luwa um va ta se va lava madokodela va ni xavele loko a nga kwati ku fika kwalaho hi nge hi ku yisi michinini vheni va ni ponini ka valoyi lava va ni landzi mhakweni so um eh, kusuka kwalaho ni kuma ku ha ni ve ni dischargiwa ni vuya vhele ni vuyisiwa ka malamulelo loko ni vuya ka malamulelo hayi ve ni fika ni tshama tshamanyana ni tshama tshamanyana ha na ha tshamangi na n'hweti ni ve va ni discharge ni ni ni ni ni tlhelela ni ni ya kaya loko se ni fika kaya ni kuma ku eyi na tshama na tshama ni le ku borekeni ngopfu loko ni kha ni boreka ni kuma ku eyi um rin'wana ra masiku ni kuma ku hayi mani na swi twa ku hayi la ka makholwani nga ku tile ku dumini ni twa voice ya suri makamu ni ku ye swilo leswi a hi nga swi practisa malembe mo hindza na fifteen se se yi humesini vo bozi ni ku e ha ni ku swi la ku loko munhu a ta va fe a nga humesangi mo se loko hi ku ya hi leswi a swi setiwa va loyi se ni ku ha na munhu a ta dlaya ku va va nga humesangi mara ni ti- ni ti- ni- ni- ni byela ku loko ni hola nyana no fane ni ni tsutsuma ni ta ni ta fika la ka mudavula ku ni kota ku ri ni na mina ni ni endla nyana switsanana and then ni ve ni loko ni swi twa ni betela betela nyana ni ve ni- ni ni ti rhwala ni ta ni ta hi ta hi ta humesa um eh, li- ya vilavila leyo leyo- leyo- leyo- leyo leyo yimbelela kunene ya like ya ya ti-track so ivi mi kuma ku um ni ni yimbelela nghwenda yi tiyi ngopfu vanhu va tsaka swinene loko ni kha ni valala ku nghwenda yi cela goji hi siku rin'we va ku e ha u ene nkarhi wa kona eh, like eh, a no swi vulavu na mani ri nghwenda yin'wana yo hetelela a ni tivi ku a ni tsakeli yini no tikuma ni swi rhikodile ni nga titwanga ni swi hleketi ka ndhaku ku amara ah, loko vo ni vutisa ku u kuwa wesati a swi nga ha hlamuleki hi mhaka ku phela like ni yo swi recorda leswo a ku ri a ku ri mbilu liya ya ku e hi practice nkarhi wo leha vut malembe na malembe hi ri hlarukweni swi ka swi nga humeleli so um eh, sweswiwani se hi ku um eh, eh, solimakamu se u recordi um album ya yena yi humile hona mina ni fanele ni titwisanyana ku yimbelela ni humesa um um taletanyana liya hi nga hi nga yi practicela nkarhi wo leha and then ha yi yi rhukutisiwa sweswo ha swi fambisa sweswo ni kuma ku ha vhele hi nkarhi wa kona se u nga ku eh a va a va record ku fika ka like a va afford ku fika ka action 2 ka mafenya brothers eh and then eh ivi siku rin'wanyana ivi hi vulavula na soruma kama ku ne hayi hi ta endla action 3 sweswiwani u fanele u va u ri kona um loko mi lava ku ta twa swo tala kahle kahle swi lava mi subscribe ka chanele ya sori makama um mi ta kota ku vona swo tala hi ku laha ni vulangi hinkwaswo swa ha tele xifuva xa mina xi rhwala swo tala ni ta mi rhungulela hikwaswo n'wina mu nghena kwalaya ka chanele yaleyo ya sori makama mi subscribe mi ta mi ta kuma swo tala leswi swi nga ta mi khoma kahle